Soragymyz şu. Bir sany sökür üstünde sanlarymyz bar. Yani birden eneçeli berýär. Ýöne bu diýmek bolýar ki 2 2 diýip berilen sanlar şu taýda biziň sörküliň üstünde doly. Birin bilen eniň hem goňşudygyny aýtýar. Yani şeýle sörküň üstüne goýsak. Bizden islenýän zat şu elementleri Minimum sany saberre, saberre diýmek yzygiderli arreýe diýilýär. Saberreýi bölüp bölmegimiz we her saberreýiň jeminiň at most ýa-da iň köp k bolmasyny satisfy etjek şekilde bölmegimizi isleýär we minimum sany bölegi bölmek isleýär. Soragyň original şeýle görmek isleýär. Buny çözmek üçin ilki başda e, n kwadrat bilen çözüp başlapdym. Ýa hiç bir ideýaň bolmanda ilk başda optimization, optimized iň gowy çözüm ýazmak kyn bolup bilýär. Onuň üçin aslynda biziň bilmeýän zadymyz şu nokatlaryň haýsyndan meselem göni birden başlan ýagdaýymyzda bir çözüm bolup biler ýa-da belki birden başlamalydyr. ikiden başlap bölüp başlamalydyryn. Ýöne soňrasynda bölümde soňra bir bilen en beli birlikde bolmalydyr. Kim bilýär. Ýöne şuny bilýäris biz, eger story cycle e, bir sany circle üstünde de bir sany one day array şeklinde berilsedi, onda greedy şekilde çözüp bilerdik. Nähili diýmek bolýar greedy? Şu wagtky subarray'mi içine elementleri bir-birden alyp başlardym. Haçanda täze element alan ýadany şun diýen mesela alan ýadany samym kadan geçýän bolsa onda men şu wagt sabarrym soňuna geldim diýip bir sany sabarra ýasadym diýip bu täze element üçin täze sabarra başladardym. Şeýle şeýle dowam etsem iň soňunda sabarrelerin sany sanardym. Ýöne mesela bädi cyclic bolansoň ýa-da siklik bolansoň Ilkinji X-element we soňky Y-element birlelikde bir sany sabere ýasap bilýärler. Biziň şu 1D soragyna ne haçan dönýär? Haçanda şu ikinji saberleň başlajak nokadyny bilen ýagdaýymyzda, şu taýdan başlaýar diýen ýagdaýynda, onda arkaýynlyk bilen şeýle ran edip, Şu taýdaky iň soňky elementlerem şulary hemmesinem başyna soňuna geçirýäs we sorag aslynda birinji çözenimiz ýaly aňsat bolýar. Ýöne başlaýan nokadymyzy bilmän üçin bütün başlaýan nokatlary baglan ýagdaýymyzda we ýokardaky algoritmi alan diýen ýagdaýymyzda n kwadrat bolýar. n kwadratam bärde geçmeýär. Onuň ýerine näme etip bolar? Şeýle bir zat bolar. Şunuň ýaly siklik soraglarda maslahatym şu bir arraýy iki gezek ýazmak. Aslynda Bir array berildi bize. Şunu iki gezek ýazýar. Kopýasyny. Ve soragy her bir individual en üçin çözecek bolýar. Yani ilk başta şunun üçin çözecek bolýar. Sonrasynda şöyle. Sonrasynda şöyle ve devam etýär. Ve şu soragy çözmek üçin yankı bir de yankı saberray soru bilişimiz ýaly soragy çöz diýen ýagdaýynda näme ederdik?

Biziň bilme, bilýän zadymyz şu. Her bir nokad üçin biziň kanan bilýänimiz üçin n bilýär, kany bilýär. Yani k biziň samymyz ýasaja maksimum limitimiz. Her bir berlen iki tane iki n element üçin kopyasy var n şeklinde. In minimum indeksi bilýär. Meselem c diýeli. Şu aralikdäki sam k-dan kiçige deň. Ýagny i diýeli bärlikde. Aralygyň sany bilen bir funksiýamyz bolsady. Sum of j plus 1 to i j plus 1 to i k-den kiçi we deň. Ýöne haçanda j-ni alan ýagdaýymda ol eýýäm k-dan uly we deň bolýar. Ýazaýyn.

Şu öňki hasaplan JM-den uly we deň bolýar. Onuň üçin J prime i plus 1 üçin hasaplajak JM-den uly we deň bolýan üçin sebäbi hemme valýular pozitiwny, men negatiw ýa-da. Onuň üçin hökmany ýa-da artyk gitýär. Onuň üçin two point bir sany pointer tutup Edip e, saga tarap çekip gidip bilersiňiz. Ýa-da ýaka içine binary search ideýasyny ulanyp bilersiňiz. Şu kriteriýa uýýan minimum jeň tapmak üçin. Ikisi hem mümkin. Ýöne men zadym ON-e etmek üçin pointer ideýasyny ulanmak. Bu şeýlelik bilen her bir e, iň aslynda P-i bize zat tutsun, J-ler tutsun her biri üçin. P-i Men şu taýdan başlan ýagdaýymda indiki saberreýiň başlajak nokadyny seçýän. Şu wagtky saberreýimi dolduryp, indiki saberreýiň başlajak nokadyny görkezýär maňa P-i. Aslynda P-i bärde men indiki bökjek ýerimi görkezýär aslynda. I-den başlasam indiki P-i bökerin, P-i-denem P-iň P-isine bökerin. Ýagny näme diýmek bolýar? i-den başlasam p-i bökerin. Soňrasynda p-niň p-siniň i-sine bökerin. Şeýdip şeýdip haçana çenli bökmäge dowam eder. Haçanda şu wagtky sabardaýymyň uzynlygy başlaýan ýeri r diýeýin. Bärsi n uzynlygyna bolan üçin r minus n bolýar. Ştaýsi r minus n. Haçana çenli giderin haçanda şi P'niň P'siniň i'si ýa-da soňy şeýle böküp böküp giden ýa-da indi şo R minus N'den kiçi we deň bolan ýagdaýyna çenli. R şu wagtky başlaýan ýerim. Ýa-da i bolup biler. I diýeli. Yani şu atı iyiden başlayan ve böküp böküp böküp haçanda eni en uzun en uzunluğuna daşlaşanda şu tadek sabada için çözdüm demek böyle. Onda men näçe bökerim sanasam şu men cevabım böyle. Bilşimiz ýaly, geçen gezek banner lifting öwrenipdik. Banner lifting ideýasyna görä, bäde şu sorag şoňa çöwürmek üçin näme edip bileris? I-niň parenti P-i diýip bileris. P-niň i-siniň p-siniň i-sem bize ansestrlarymyz berip gider. Onda biz näme isleýäs? I-nji notda dukam p diýip böküp böküp pärentleme böküp gitmek haçana çenli haçana çenli ide ID ID'si berlen bir san konstantdan kiçi bolýança i minus n metin çünki meniň üçin konstant. Ýagny tridäki not ýaly pikirlenip bilersiň. Parentine bökýär, parentine bökýär, o-da parentine böküp gidiberýär. we her biriniň ID-si bar. ID-ler hem azar gitýär. Meselem, muňky i bolsa, muňky i bir diýeli. Onda bilýäs ki, mesela i iki diýeli. Azar gitýär. Ýani i iki, i birden kiçi. i bir hem i den kiçi. Biziň isleýän adamymyz azal bazar gidenden soň bir nokatda zat boljagy. Ýanka isleýän nokadymyz i minus n-den kiçi bolan ýagdaýynda indi durmak isleýär. Şoň üçin şeýle bökmek isleýär. Bu aradaky näçe bökeni hasaplajaklar. Triwara çewirsek, bäde depsden tapawudy, ýagny level tapawudy bolýar. Şunu hasaplamak isleýär. Näçe bökmelik gerekdigini hem bilşimiz ýaly binary liftiň ideýasyny aýtýar. Panelist ideýasyna görä, iň soňunda barmak isleýän noduma, meselem, bir reňk bereýin. Gyzyl nod bolsun. Şu noda şu nodyň ID, ID, e,

we şeýdip iň uly polpjekt ikinji derejesinde iň kiçi ikinji derejesine çenli gidip şu gyzyl noduň aşagynda galjak şekilde böküp böküp dowam etýän we iň soňunda gutarýan ýerim gyzyl noduň bir aşagynda ýagny men iň soňunda gutarýan ýerimiň parenti men gyzyl nodum bolýar Şona taplaýan we şu saga çenli böküp näçe bökendimi ara ikiligiň derejelerini goşýan böken ikiligiň derejelerine görä. Iň sonunda bir bökýän plus bir etýän we şoda meň böken sanym bolýar şolam her bir i üçin edemde de men soragym çözülýär. Muň kodlamasyny hökes bilen täzeden ýazmak ýerine sapakdan öň ýazypdym. Ýaňky aýdyşym ýaly şu taýdaky ilki başda kodlama p ile taplaýar we Binary lifting ideýasynda nolunjy parentim dik goýýar, nolunjy derejedäki. Soňra binary lifting tablymyzy gurýar we her bir i üçin i n-den başlap 2n-e çenli gitýär. Destinationam i minus n bolýar, ýagny gutarjak ýerim. Şu destinationy ýetmedik dereje, gyzyl not bolýar, gyzyl not ýetmedik derejede bökýär, iň uly derejesinden başlap iň kiçi derejä çenli azalyp gaýtýar. Eger şonunjy ancestorym destinationy geçmeýän bolsa, şoňa böküp